achitaura kuti baba ndinokutendai nekuti munondinzwa amen anotaura kuti izvi zvese izvi ndiri kungozviitira vakandikomberedza nekuti havangotenda ndikangototi razarubuda avanoda kutoona vanotenda nezvinobatika amen saka Anoti, Regai ndiite vatende nezvinoonekwa. Amen. Shoko tikaverenga bhuku ya First Corinthians. Amen. Paul anotaura zvakanaka. Anoti, This word is not just a word from my mouth, but it, it is the demonstration of power. Amen. Saka Jesu apa pavari kumutsa Razaro. Amen. Pavari kusvika kunyange nepahama yedu yeye iri paBethsaida. Amen. Yeah. Vari kudemonstrata power. Amen. Yes. Kuitira vaye vane kutenda kushoma amen havagone kungonzwa nezwi chete mm. vanoda kutonzwa nekuona amen tidzokere pabetsaida amen ah, tikaverenga nyaya yepabetsaida amen baba vanogara pabetsaida 38 years ah, inini hangu maonero angu nemanzwisisiro angu ndichiverenga amen baba ava he then became familiar to the events dzepadziva amen havana kuzofokasa mandate yavo yekuti ndauya pano kuzorapwa ini vakanakidzwa nezvepadziva mm. nekuti vakasvika pakutsanangura kuti panapa zvikagongodzwa pane nguva yekuti mvura inogongodzwa and kana yagongodzwa vamwe vanojambira vaitozviona havasi vakanga vakagara amen ivo havana kumboitawo shungu yekuti pairi kugongodzwa rega ndizvisaidzire amen nekuti chirema chine mazanoka zvaatosvika padziva wambo pasvika sei kosaka pari kuzojambira vamwe uri kupatadza sei aatiri pano paexcellence amy vamwe vari kupupura mabasa anga achitaurwa nababa unzi vamwe vakapupura amy 38 years tichiuya pano amy vamwe vachitaura matestimony emichato amy asi isusu tingori pabetside tiri kumateresi amen tiri kungozviona zvedu zvichiitika amen kana tikatsanangura nezvayo ladies of excellence munoti ayewa zvakarongeka asi ko imimi zvenyuwo zvinobatika ndezvipi zvamakakohwa muladies of excellence
mene kunoshoko tierengerei tichaverenga musoro shoko roti kushingaira kwapauro kuziva kristu

kumuka kuvakafa kuti icho chakamboita kuti neguva ritadze kumuchengeta chaimbova chii oh, nekuti variko vakafa zvikarova asi uye akafa asi guva harina kukwanisa kumuchengeta ah. guva rinotomuburitsira kunze chii chakambokosha pamurume wo isu tiri kumbozivei isu shushungu dzedu dzekuziva dziri kuda kumbozivei mm. kana ari machechi edu anhasi amen tinonyatsodzida kuziva nezvemadhimoni nekuti ukanatsokubvunza tinokuudza kuti kune anonzi magenerational case kune anonzi maspiritual husband kune anonzi maspirits of the mountain aa ah, isusu tiri kumbonyatsozivei kana taziva zvemaspirits ese aya tozoaita sei handisi kuti kuziva kwakaipa information is power asi maziva mozodi igozivewo nezvajesu ekuti kunyange maspiriti iwayo ariko kunyange madhimoni iwayo ariko kunyange zvipi nezvipi zviriko asi mukangoti jesu chete chete zvinhu zvaita

zvese zvaari kuita izvi ari kuita nevadzidzi vadzidzi varipo pese pari kuitwa zvinhu izvi eme asi chandinovona pavadzidzi vari kufamba najesu asi havasi kumuziva nekuti vadzidzi yambotaurwa nyaya yevadzidzi eme zvikanzi panotauya akazvarwa ari bofu vanonyatsoziva kuti this man can do anything panguva ipi neipi amen but vari kuona munhu akazvarwa ani off apa ivo kwavari vari kumuona kuti ane zvimwe zvaanogona nezvaasingagoni nekuti vanoda kuzobvunza kuti chakambozoita kuti uyo azvarwa akadai havasi kuziva munhu wavari kufamba naye tiri kumuziva here jesu mm. nekuti chasarisa kuti titaure kuti hamusi kumuziva inyaya yekuti mabva kunoita yenyu zvamunoita uko munouya mobata maiki munouya moimba hamusi kumuziva Ziva kuti simba rake rekumuka pakavakafa rimbori papi? Ah, munomira kudhoo.
Hallelujah.
Asi munoziva hakumo matiri. Tine zvimwe zvatinoda kuziva zvisinei nekuti nekwa zvinotiswa tiri kumuziva here Jesu? Nekuti po chinoitika Akanga ari mutadzi zveshuwa, asi abatwa akaziva kuti uyo andibata uyo handimusiye. Akaziva kuti ndinofanira kutonatsoziva zvakawanda pamusoro pake. Ndosaka muchiona kuti Paul did a lot muBible. Nezuva riye riye anoti aenda kuye kwavanounganidza huni, panobuda a viper inomuruma. Yaa murume anonzi anoroya azodii azodii but nekuti ane waakatenda ane waakaziva zvakawanda pamusoro pake anomurwira padambudziko. Tiri kumuziva here Jesu? Tinongodeedzera Jesu chete chete asi hatisi kumuziva.
haleluya
ndijesu anoita zvinhu vamwe vedu takaitirwa zvakawanda navo jesu asi tinokanganwa so kungotakamika kuzorora so kungopinda pacomfort zone asi kwawakabviswa uchikuziva hanga